uh, a cysylltu Cysell Nedd a Pontarddrywe. A oedd y pentre llwynbrwydiau, uh, llwynbrwydiau sori, a'r capel le o'n i'n mynd, a'r dafarn o'r enw Tap, y Tap oedd y dafarn lleol, diflannodd uh, lot o hwnna o dan um, darmac yr M4 te. Um, ond cyn i hwnna ddigwydd, oedd yna gapel uh, bywiog i gael yn y pentre yna, Capel Ebenezer, a mae'r penodau cynta yn siarad am y magwraeth yym ges i yym magwraeth traddodiadol Cymraeg rili a'r gyda'r capel ac yn y blaen yn bwysig iawn a pobl ffili credu bod 'na cymdogaeth Cymraeg i gael yn fyw uh, ag yn iach mor agos i ganol Abertawe. O'n i llythrennol dim ond pum milltir o'n i um, o ganol Abertawe, gwylod Cwm Tawe, yn oedd y Gymraeg dal yn byw um, ysg yr hen bobl te. Um, ag oedd y dyfodiaeth yna yn, um, yn unigryw, y tyfodiaeth sy'n mwy neu lai wedi marw mas nawr bydd e'n ei meddwl, uh, yr acen, y caleti ac yn y blaen oedd yr, um, yn heb bobl yn defnyddio pryd nhw'n siarad Cymraeg. Uh, ond hefyd ambell i air o'i, o'i, o'i, o'i leod i clywyr o'r blaen, er enghraifft taro entrew ar gyfer uh, tisian, uh, neu beth arall bydden nhw'n gweud, bydden nhw'n gweud wylia yn hytrach na siarad, bod chi'n o chi'n wylio, o chi'n clebran gyda rhywun yn lle siarad gyda rhywun. Felly, um, o'n i am ddefnyddio'r giren uh, yn ynganion cynnar i cyn bod nhw'n diflannu yn llwyr. Um, oedd cerddoriaeth yn bwysig hefyd yn yr ystyr oedd tad cu gyda fi oedd yn uh, ddylanwad mawr, tad cu uh, Wendell, a tad cu Wendell yn gallu waru'r piano o glist um, ac yn mynnu mynd â fi rown yr estrfod y capel fach uh, a bydde fe'n cyfeilio a fi'n canu. A dyngosodd e ychydig bach o biano i fi, ond dim lot o mynedd dy fe, mae rhaid i fi wneud, pryd o'n i ffyd i wneud e mor gloi ag oedd e yn gallu wneud e, oedd e'n colli golli mynedd ychydig, ond dangosodd e yr um, y basics i fi ar y piano. A oedd e'n ddylanwad mawr arno i, dim ond dyna gyn i ni yn gyddorol, ond hefyd oedd e disgodd i fi i bysgota hefyd, a mae yna benod yn y llyfr am, am Wendell.

dechreuodd e diddordeb mewn um, chwarae cerddoriaeth mewn bandiau yn benodol uh, yn ysgol Ystalavera. Um, oedd, oedd na fand o'r enw Trwyna Coch, mae pawb wedi clywed am um, ychydig yn, o, o flynyddau'n hun yn ni uh, yn ystod y fera, a nhw'n ddylanwad enfawr. Um, achos fi'n cofio um, mynd i weld y trwy'n y coch yn y steddfod dyffryn lliw, a i cael ymwybreiddio rili ar y cynnwrf a'r egni oedd yn y gerddoriaeth, a'r ffaith hefyd am y tro cynta oedd yy oedd 'ych rhieni chi wir ddim yn lico bod chi'n mynd i weld y Trên y Coch. Am y tro cynta oedd 'na fand peryglus Cymraeg i gael. Um, ac oedd hwnna wrth gwrs yn jyst yn, yn denu'r pobl ifanc at y gerddoriaeth Gymraeg hyn am y tro cynta. A benderfynodd um, ffrind i fi a finnau bod ni'n mynd i ddechrau trial wneud band Cymraeg. Um, ond cyn ni, um, o'n i'n wario mewn covers band. Um, yn ffrind i Meirion, Meirion Turner a finnau, yn wario mewn um, covers bands yn, yn ardal um, Treforys a Cysell Nedd a wario gigs digon caled i weid y gwir. Um, Fi'n cofio trial ware am yr hanes yma yn y bennod, y y gig cynta nethon ni o'dd yn yym tai bach rygbi clwb sydd reit o flan y gwaith dur yn Port Talbot. Ag yym drion ni fyn' 'na yn canu cerddoriath o'dd ddim yn addas ar gyfer yr yym ar gyfer y gynulleidfa ag ethon ni amser caled y diawl. A felly ma'r ma'r m- ma'r profiad cynta o ware mewn bandied o'dd e ddim yn fêl i gyd ond yym oedd wedi dysgu fi sut i wneud e, a oedd wedi dysgu fi hefyd um, cymaint o bleser o'n i'n cael allan ohono fe. Um, ac er bod fi wedi meddwl roi lan sawl gwaith, mae rhywbeth yn denu fi'n ôl at ware y gitar yn fyw yn enwedig. Dwi ddim yn canu lot ragor, ond wy wrth y modd yn ware'r gitar yn fyw a dal yn cael lot o wefr mas o berfformo um, caneuon yn byw te o flan cynulleidfa.

Reit, um, o ran y cynnion, um, y, y rai cynnar siwr o fod sy'n mwyaf adnabyddus, y rai oedd yn sôn am ardal Treforys a'r cymeriadau oedd i gael pryd o'n i'n uh, tyfu lan yn yr ardal yna. Mae rhaid i fi gyfadde, oedd ddim wedi byw yn, uh, yn Abertawe na Gwmtawe nawr ers dros cwarter canrif oedd wedi byw yn, yn Abergwili fan hyn, Bwys Gyfyrddin yn hirach na fi wedi uh, byw yn Abertawe. Ond yym o- o- ond Jac i fi, yy boi Abertawe fi, a yym daeth y daeth y caneuon cynnar 'na'n rwydd iawn achos oedd neb wir wedi canu lot am ardal Treforys a a gwyliwr Cwm Tawe. Oedd 'na oedd 'na beth mawr ar y pryd yym gyda cantorion fel a cerddorion fel Ian Dury a Elvis Costello a Paul Weller, pobl oedd â lot o ddylanwad arno i, o'n nhw'n canu am i, am i, am i cynefin, am i cymunedau a am i cymunedau, ac o'n i'n meddwl dylen ni drio wneud rhywun peth, ond ni'n ddim rili wedi bod i, um, i lot o lefydd tu fas i'r ardal yna, felly oedd yn gynneuo ni am, am bod nhw'n maen ac, o, ac am dreforus ac yn y blaen. Um, ers ni, um, i wedi gwir, mae fe wedi bod yn fwy anodd um, ffindo um, deunydd i sgrifennu am, achos mae'r profiadau mwyaf diddorol sy'n digwydd i, i berson fi'n credu yn, yn digwydd yn y brynyddoedd cynnar yna. Um, a, a beth oedd y gyfrol wedi gwneud i fi sylweddoli, um, cyn lleiad o, o bwysigrwydd rydw oedd i, i fyd gwaith. Um, mae unrhyw beth sydd wedi digwydd i fi sydd yn ddiddorol wedi digwydd tu fas i'r gwaith. A felly, um, fi'n credu bod hwnna, o'r oedran yn edrych nôl, mae'n rhoi perspektif gwahanol i, i ti. Um, oedd e yn anodd dewis y dethol y cynion, yn, o fi wedi trial rhoi ystod o, um, o gynion um, yn y gyfrol, nag i dim ond stwff am, am cwmtawe, ond y pethau arall fi wedi sgrifennu am rili dros y 15 mlynedd diwetha ar ôl y rhai cynnar yna. Um, beth, beth oedd wedi rhoi tipyn o um, sgytwad i fi, roi signal i fi bod fi wedi bod yn neud yn e awr yn Gymraeg ers um, 1986 bydd es i bant y celi yn i'r coleg yn Aberystwyth. Felly mae lot o amser a lot o stwff i edrych nôl arno. Um, so oedd e'n eitha anodd i, i ddewis y dethol y cynio, ond ti'n reit. Ond fi'n gobeithio nawr bod, e, bod e lawr gyda fi um, cyn bod fi'n ngofio fe gyd.

dysgu, uh, o ran dysgu unrhyw beth am yn hunan, um, uh, ond o'n falch i ddechrau bod fi wedi cofnodi lot o'r straeon, yn wedi am yr hen bobl yn ardal uh, llwy'n brwydrau fel wedi sy'n gynnau a gellu fedw a treforus ac yn y blaen. Fi falch bod fi wedi cofnodi hwnna ar gyfer tili'n unan. Mae doi o feibion gyda fi um, y dwy war gyda fi, uh, fi fi'n wncwl i, i, i bedwar arall, felly o'n i moyn cofnodi'r pethau yma uh, cyn bod nhw'n mynd yn, yn angof. Um, a beth arall fi wedi dysgu? Um, fel wedes i gyne, cyn llier o, o bwyslais rwy fi, um, bydden ni'n rhoi i unrhyw un i, i fod mor, um, mor obsesif am gyrfa a go ni, pryd o'n i uh, yn, yn ifanc, o'n i'n meddwl mai ti'n bod gyrfa oedd popeth, a nawr edrych nôl, fi'n gweld mai cerddoriaeth yw popeth, felly sylweddolus yna, felly ti'n bach yn rhy hwyr. Um, ond unrhyw gyngor bydden ni'n rhoi i rwy'n ifanc yw, yw just uh, dilyn dy gylon a, a, a paid a, paid a becso am wneud rhyw arfa parchus o gwbl. Os ti'n moyn wneud music, cer i wneud music, a na beth fi wedi gweud wrth anfeibio ni.